5 ta' Jannar San Ġwann Nepomeċen Newman Isqof. Għex bejn l-1811 u l-1860. San Ġwann twieled fi Prachitz, fil-Boemja, fl-1811. Wara li temm l-istudji tiegħu fl-Università ta' Praga, telaq lejn l-Amerika. Wasal New York fl-1836 u ġie ordnat saċerdot mill-Isqof James Dubois fil-25 ta' Ġunju ta' dik is-sena. Wara erba' snin ta' ħidma pastorali bħala qassis djoċeżan, daħal mal-Patrijiet Redentoristi ta' San Alfons u kien viċi provinċjal. Imma fl-1852 il-Papa Piju IX ħatru Isqof ta' Filadelfja. fejn ħadem bla mistrieħ billi waqqaf skejjel li għalihom sejjaħ bosta brothers u sorijiet, bena knejjes u ta bidu għall-bini tal-katidral. Waqqaf ukoll bosta parroċċi ġodda, kiteb żewġ kotba tal-katekiżmu u xerred ferm id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija.

Kristu ma jagħtikx missjoni mingħajr ma jagħti wkoll il-mezzi biex twettaqha. Id-don li Ġwann Newman ingħata mingħand Alla kien l-abbiltà organizzattiva eċċezzjonali tiegħu li kien juża biex ixerred l-aħbar it-tajba. Illum il-Knisja hija fil-bżonn urġenti li rġiel u nisa jkomplu dan fi żminijietna jgħaddu l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. L-ostakli u l-inkonvenjenzi huma reali u dejjem irid jitħallas prezz. Iżda meta l-insara jersqu lejn Kristu, Huwa jipprovdi t-talenti meħtieġa biex inkunu nistgħu nwieġbu għall-ħtiġijiet tal-lum. L-ispirtu ta' Kristu jkompli x-xogħol tiegħu permezz tal-istrumentalità ta' nsara ġenerużi. Dan huwa d-diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali tat-22 ta' Mejju fl-2013 dwar il-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza lill-ġnus. Il-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza, u din mhijiex missjoni li xi wħud biss, imma hi l-missjoni tiegħi, tiegħek, tagħna lkoll. L-Appostlu Pawlu esklama, Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju, l-ewwel lill-Korintin 9 vers 16. Kulħadd irid ikun evanġelizzatur fuq kollox bħajtu. Pawlu sitta enfasizza li tevanġelizza hi il-grazzja u s-sejħa propja tal-Knisja, l-identità l-aktar profonda tagħha. Hi teżisti biex tevanġelizza. Eżortazzjoni Apostolika, Evanġeli, 14. Naħsbu ftit fuq dan, inwasslu l-Vanġelu jfisser inħabbru u nejxu aħna l-ewwel ir-rikonċiljazzjoni, il-maħfra, il-paċi, l-għaqda u l-imħabba li l-Ispirtu Santu jatina bħala don. Niftakru fi klim Ġesu, minn dan jara f'kulħadd li jintom dixxipli tiegħi jiġifieri jekk ikollkom imħabba bejnietkom, Ġwanni 13, versi minn 34 sa 35. Effett ieħor tal-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, il-kuraġġ li nħabbru lil kulħadd l-element ġdid tal-Vanġelu ta' Ġesù. Bi frankezza, b'leħen għoli, f'kull waqt u f'kull imkien. Inxettlu enerġiji ġodda għall-missjoni, toroq ġodda biex fihom inħabbru l-messaġġ tal-fidwa, kuraġġ ġdid biex nevanġelizzaw. Ejjew ma ningħalqu qatt għal din l-azzjoni, ngħixu l-Vanġelu bl-umiltà u l-kuraġġ, nagħtu xhieda għal dak li hu ġdid fih, it-tama, il-ferħ li l-Mulej iġib f'ħajjitna. Inħossu fina l-hena ħelu u mimli faraġ tal-evanġelizzazzjoni. Għax meta nevanġelizzaw u nħabbru lil Ġesù, dan jagħtina l-ferħ. Min-naħa l-oħra, l-egoiżmu iġibilna biss diqa, niket, isabbatna mal-art, l-evinġelizzazzjoni tgħollina 'l fuq. Newman ħa serjament il-kliem ta' Sidna mur u għallem lill-ġnus kollha. Rċieva l-istruzzjonijiet mingħand Kristu u s-setgħa li jwettaqhom. Kien qaddej fidil u għaqli li baqa' magħruf għal kliemu, għal kitbietu u għal għemilu, hekk li llum qed nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta' ħajtu. U int, għaliex taħseb li ser tibqa' magħruf jew magħrufa wara mewtek? Għal liema kelmiet jew għemejjel se jfaħħruk u jirringrazzjawk? Qed tagħmel ħiltek kollha biex tkun ta' dawl u ispirazzjoni għal ħaddieħor? Tfittex l-għerf u t-tagħlim li bih tista' tikber int u tkabbar lil oħrajn fit-triq għall-qdusija hekk kif għamel San Ġwann Newman? talba. O Missier qaddis, ħares lejn din il-qalb fqira tiegħi, lesta biex tilqek, imqanqla bil-grazzja divina tiegħek. Keċċi minn ġo qalbi dak li hu ħażin għax waħdi dan ma nistax nagħmlu. O ħelu Ġesù tarbija, għal darb'oħra inti tingħaqad miegħi O li kieku nista' nħejji post ġewwa qalbi kif tixtieq int, Ġesù. O Salvatur Onnipotenti, agħtini l-għajnuna, għażiż Ġesù, aħsilni bid-dmugħ li jinxtered minn dawk l-għajnejn ħelwin minħabba dnubieti. Ħa jberkuni dawk l-idejn tas-Salvatur tarbija tiegħi.